Għax is-soċjetà dik hi. Meta tonqos, they're going to praise you, tgħidli x'inhi, jiġifieri, u meta kont issa ngħidlek imbagħad kif da, meta meta tiħxien ħajajdulek xorta, jiġifieri hemm dik il-ħaġa fejn we glorify min jirqaq biss. Eh. Hemm dik il-ħaġa fejn qatt ma smajt ħaġa jillallu kemm irqaqt kemm kemm sirt pulit, pereżempju, dikka eh. jiena nipprova ma ngħidha qatt għaliex jiena naf x'kont inħoss meta. Inti tibża li meta tgħidha lil xi ħadd tista' toħloq ċertu feedback loop negattiv kważi. Eżatt, li ġelu jiffissa iktar li hu ħafna isbaħ hekk. Però stra xafra taqta' minn żewġ naħat, u għax jien jekk naf nkun tqawwejt u nitlef 10 kilos bħalma ġili ġara. Eh, Imma
Però nsaqsik mod ieħor, biex ngħidlek it-trejnja John. U bad nara, nara inti jek tkunx happy li tipo, istra nider jina jidek eħed, per eżempju, tider. Pero mot li, per eżempju, xaħat jajdek, jina anka xaħat kien jajdli, ma xieġralek imrat. Imma dik ħaġa oħra, oh, dik ħaġa oħra. Taf li xorta f'moħħi
kont noħodha illi kważi rrid nagħmel għar inti? Trid tagħmel għar? Isni rrid, isni kważi kważi it was intenaf għax ma kontx nara nijek fil-mera eating disorder dik jiena kelli body dysmorphia. Sewa.
Li bażikament body dysmorphia hija meta inti Tkun, per eżempju, irqiq ħafna, imma inti ma tibdiex tarak b'dak il-mod fil-mera, ma tibdiex tħossok b'dak il-mod, li jien qed jiġini jeans illi jkun ma jkunx żgħir u jiena kont inħossu ssikkat.
Meta xi ħadd jgħidli kemm inti rqiqa u jien kont nhar inħoxxna. Ġifieri dik hija body dysmorphia fejn inti per. Għalfejn tiġri nafu, għalfejn tiġri? It's an eating disorder, hu.
X'ikun X'inhi ż-żerriegħa li minnha tinbet din il-. Lack of confidence probabbli, għax jiena pereżempju jekk dak il-ħin, dak iż-żmien xi ħadd kien jgħidli x'ġisem għandek ma kontx nemmnu. Allavolja kont nieħu r-ritratti, jiġifieri, minn għalija li jien konfidenti, imma deep down ma kontx. U hemmhekk fejn tidħol eating disorder, li inti qed tipprova Iġġib il-kumplimenti għal xi ħadd li qisu inti qed tagħmel xi ħaġa tajjeb, imma deep down inti tkun taf li m'intix qed tagħmel tajjeb. Qed nifhem sew li spiss se jkollok bżonn kważi dieta ta' kumplimenti li l-ħin kollu tkun qiegħda fuqha biex tkun ma taqbdekx anzjetà. Kif, kif? Fis-sens li għax inti qed mela, Qed tgħid ħafna affarijiet u tipprova naqqadhom għax qed tgħid li tmur tieħu r-ritratti eh, biex imbagħad naturalment nimmaġna tellahom fuq l-Instagram u tara tuħu l-applaus virtwali. Mhm. Eh, Pero minn kajja li kontet tiħu l-applaus virtuali. Ma tafal fej dak l-applaus virtuali. Sa tispiegali. Biex inti tħossok li dak li qed tagħmel Huwa ta' benefiċċju mhux li qed tagħmel ħsara, li jiena kont qisni rrid lil dak li jkun jgħidli proset biex jien ninsa li qed nagħmel ħażin lil innifsi. Jiġifieri int kont konxja li qed tagħmel ħażin lilek innifsek fuq liema livell? Inti deep down tkun taf la tkun trid toħroġ pereżempju, raġel kien jgħidli hemm noħorġu ma' sħabna ngħidlu le. Darba pereżempju għandi storja biex forsi tifhem naqra iktar ukoll, kien il-birthday tiegħi konna morna Istanbul u kien ħariġni f'restorant vera tajjeb, kien vera looking forward, il-birthday tiegħi għamil li blindfold. Tanna ġo restorant neħli l-blindfold u qbad najjat. Ġifiri, bat najjat natlu inti taf li ma nistax nikol dal-ikel taf li jina ma nikolx nan bretta. U raġel tiegħi baqa' speċi ċassata, d ma nafx kif baqa' miegħi, ġifiri, għax xena li għamilt kienet kbira, ma min forsi jibgħat iblanzjetaw jew forsi depression jista' jifhem li ġili tajt u tagħmel ċertu affarijiet fejn Ma tkunx konxju li qed tagħmilhom. Illum il-ġurnata jiddispjaċini li għadthom u dispjaċini kemm ma ħriġt u dispjaċini kemm gdibt pereżempju li ommi saqsini xkilt u ngħidilha rep u mhux vera. U llum tant kemm ommi baqgħet bi trawma li baqgħet saqsini llum u jien qisni. Illum thank God I've overcome it, imma l-lum tipo neħel, għam se temminni, mu se temminni, għax miskina tant kem għaddejnija, eh, għaddejta minn trauma, kienet tarani. Il-ħsara li taħseb li kont, il-ħsara li kont għed tamel dak iż-żmien u kont konxa li għed tamel kien il-fat li ehm, li ma konċ għed tkun soċjevoli. U tlift il-period.
li huwa ħaġa kbira li tagħmilek mara. Pero tant kem kont ossessjonata mm. illi f'moħħi kelli illi m'għandix bżonnu.
Mela, tlaqna?